Yo, woyo, woyo. Say, say, guys. Uh, welcome to Channel Zim. Kana muri vanyowani tinotokumbira musubscribe. Kana muri vakudhara aiwa ramai muchisimbisa muchikomenda muchilike muchisheya maizi. Yes, sir. So guys, ndauya nenyaya iyi. Inyaya yava mutarisi maizi. VaMutarisi vari kusimbisa Mponda Sugar after what happened panhau yaMaster mm, H yekusakwanisa kuenda kuCup Clash kuUK. So guys, eh, ndanoda kuti munzwisise nyaya yaVaMutarisi vari kusimbisa Mponda Sugar nenhau yekuti haana kukwanisa kuendesa mukomana ari ega of which vanga vachitaura kuti mukomana ma musician anofanira kufamba ana manager ana DJ ana bhekawo anobhekerawo mashure you know what I'm saying panhau iyoyo handiti so guys ndiudzirewo ndinzwirewo vamutarisi ndakuti ndiudzirewo ndinzwirewo vamutarisi vachitaura nezvenhau yamuponda shuga kuti akagona nenhau yei and vari kusimbisa zvakaitwa namuponda shuga so ngatinzwei kuti vari kuti kudii mponda shuga akandifadza zvaakaita zvekuti paya paya pavaida kuendesa unoziva kuti vanhu vekuuk vanoita sei vanongoti kana nyangwe artist uyo anongonzi uya kuno munhu anoridza ari kuno iwe anoda kungoti angoenda ari one so that they maximize but chinonoshata unoziva kuti chii izita raartist artist akaenda asina full backing yake haana manager wake haana dj wake haana chii ongosvika kuyako aunzi haa ah, uyu munhu haana kidzo mazvona but muponda shuga akazviramba izvozvo and isusu manje tine kaproblem kekusiya kekusiya vamwe vanhu vasina brain ka vachicontrola social media vakazviona vanga vakutomhanyisa shoko rekuti hei muponda shuga azviitire izvozvo hei muponda shuga azviitire ada kuuraya kiriya yemwana unoziva kuti chimwe chinhu chavanoita muvaone musavasiye vachidaro vakaona kuti paita kapartnership kamwe kari kari kuita kunge kapartnership kacho kari kuita sei kari kunaka makazoona ndozvavanoita vakaona kuti muponda shuga panapa abatana namaster h zvaakuita vanotanga kumhanya manje kuti hanzi hei muponda shuga vada kuuraya keriya yemwana ndakatoona vanga vakutowanda so vanotoita karuvengo ikako karuvengo kekuda kuti bedzi tatadza kuzvikontrola nekuti eh, tinoda kuzvipwanya saka how best can we do it tikanoita kunge vano vanoda kuita kunge vane favor kunge vanoda kunakirwa nekusapota siya mwana aende achienda kupi achienda kupa asina muponda shuga ava vakagona ende rambai muchidaro musamboteerera vanhu mukaona makungojairirika chete ka makutodonedza haso kumashure ini nezvino izvi vanotozviziva kuti kana senflo achienda mai mhanje nda ndatovaudza kuti kana mati jamao haasi kuenda kana matoti vana uyo haasi kuenda uyo asaka ah, zvatovharana havauyiko vati mudara oneka mune makutokanganisa ndikati ngazvikanganiswe ngazvikanganisike ngazvikanganisike saka muda kuti akanganisirwe ndiani ende vanoibhadhara mari yaari kuda iyoyo vobva vamubhadharira vanhu vake oenda najama wacho yobva aenda futi naspirit vake veshabhaki e zvino izvi havatombofambi kana vasina kukwana ndekwawo yekuda kuuraya art industry yese nekuda kungoti toteedzera vamwe vanhu vanenge vari vasingazivi zvavari kutaura futi mbonda shuga akagona anogona atopinda muleague mubonda shuga oyo league revanhu vari kugona kumaneja ende futi ukaona munhu anogona kumaneja kudaro ka even ndosaka kubusiness kwavo uko vachingoita zvakanaka anoziva zvaari kuita mupana waya pamberi nemubonda shuga so handiti maziva kuti master h ari kuya futi nanisha vane song saka pachapisa i love you so much babai pana baba bvike Oyo oyo so guys mazvinzwa and ndandiri papeji ravamutarisi mai manje ndichinzwa vamutarisi vanga vachitaura kuti um, misha keys uh, ane six masongs ari kubuda mai manje eh, handisi e, kuziva i think ialbum or uh, anengori angori masingo aari kubuditsa mai manje one racho tarinzwa kuti ana master h bcause papakanzi pana master h and pane two ah panzi pane two mabig artist emzim so ndisingazive kuti ndimaster h nani bcause takanzwa rimwe raanga ana central ndisingazive kuti vari kuverengera iroro here kana kuti pane mumwe artist ari kuuya so guys dudzei zvamunofunga mucomment section nevideo ravamutarisira vataurerire about uh, mponda sugar and nemasong anisha keys ari kuuya and you know kuti nisha keys anobata mangoma akarerekera kusim danzo maybe togonongomukadza kana kuita queen of sim danzo zvamai manje maiziva so guys ndiudzei kuti zvakamira sei maizi ndokubairai panext video oyo oyo